Nɔviwo yra wò be nèva agbe ƒe nusɔsrɔ̃ me. Ɖo mahi èle agbe ƒe akpa aɖeke kpɔ be exixa alo etsi teƒe ɖeka, mègaŋgɔ gbe yim o. Edzidzim be yeayi ɖe ŋgɔ gake fie nè nè nè nɔnɔmea va ɖo ale edze abe ne eyi ŋu fi ma ko nàgatrɔ va. Ne eyi ŋu fi ma ko nàtrɔ va. Medi be mana mafia wò afɔɖoƒe enu yi ke wole na wò be nàwɔ be nàdo. le nɔnɔme ma tɔgbi me. Elabena medzi be nànyae be ne ènye Kristotɔ koa, woyra wò be nàyi ŋgɔgbe, wò agbe dze be wòanɔ ŋgɔgbe yim. Ta ne mele ŋgɔgbe yim oa, nane gblẽ le teƒe aɖe, nane bu eye nànyae bena eye nàxɔ gbɔgbɔ gadzi la, wò susu ya mexɔ, wò susu ya mexɔ gbɔgbɔ gadzi o. Wò susua le na be nàwɔ dɔ tso ŋu be wò susu ƒe ɖeɖea nasɔ kple wò gbɔgbɔ yeye yi ke nèzu le Kristo Yesu me. Ne ame aɖe le Kristo me la, eya ma zu nuwɔwɔ yeye. Biblia na míenya Romatɔ ta wui eve kpukpui evelia be ɖe mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me. Haleluya! Ebe ne míbe míatrɔ míaƒe nɔnɔme ɖe, ekema dze míatrɔ míaƒe susu. Ame aɖe gblɔ ŋutinya aɖe be ɖe wolé atsiglinyi aɖe de ka, wònye ɖevi atsiglinyi vi sue aɖe ko ya ko wode kae. Eka yi wodea, elabena metsi o ta mete ŋu atso kaa dzo. Wònɔ ka ma me kakakaka, wokɔ nuɖuɖu nɛ kaka wòtsi. Ko wòtsi ɖe, eka magale afɔ nɛ lo. gake eyi ke wònye nu ma mee wòmee wòle susu me na be kae blae ko la mete ŋu atso ka vɔ la le nyateƒe me atiglinyi ma ƒe ŋusẽ le tsitsi mea ne wòɖe afɔ ɖeka kpee ale ke koa edze be ka mana la gake le eƒe susu me la woblam da ɖi woblam da ɖi Yameŋu gale. Mía Kristotɔ ɖewoa, alea míelee ya. Míele bablam le míaƒe susu me. Le kpɔɖeŋu me, mɔ kawo nue amewo le bablam me? Ame ame ɖe srɔ̃ dim be yeaɖe, mesrɔ̃ ɖem o. Exɔe se be la, yete, yenyrɔe, ye fofo, ye dada alo yeƒe ƒometɔ, ye nɔvi aɖee yeɖum alo yewɔm, adze wɔmee loo alo blae. Nye vo so prophet aɖe va gblɔ ne be wo ble ta le be wɔwɔ nane wɔ nane wɔ mo le ha still ekpea me xoe se be ya be kristo to enea ye du adze wo dzi ye du gbɔgbɔ wo dzi ela be na wo ŋlɔ li be ame si le menye la be viwo yohanes tagba kpekpe ne ta eh, eh, yohanes wa gbalẽ gbãtɔ ta ne kpekpe ne be viwo miawo la mawo me mietso mieɖuwo dzi elabena ame si le mia me la Etri akɔ wo ame si le xexea me. Mexɔ xema dzi se o ta. Ele fi ma le vuɔm kple gbɔgbɔ vɔ, gbɔgbɔ vɔ ɖu dzinye, gbɔgbɔ vɔ ɖu dzinye. Eƒe susu katã. Ame aɖe hatɔe nye be, fia mele fia ɖe, ne mekpɔ ga gã aɖe ɖe, hm, eme anyo nam loo. Ne mekpɔ ga gã aɖe ɖe, nyasigba yi ŋgɔ, nyateƒe le business wɔ ma, ne kpɔ ga wòge ɖe ma, ana business ana keke ɖe ta ɖe dzi gake le nyateƒe me ɖe mehiã ne ga be nakpɔ viɖe le mɔ aɖe nu gbã o business man gɔme ne dzea business ma me kea ne e lé ŋku ɖe nyuie ɖe ate ŋui awɔ ga tso teƒe ma ke akeke ta ɖe dzi togbɔ be adidi vi ɖe gake ɖe enyo be nanɔ afi ma nɔ mɔ kpɔna ɖe kuma va eye mayi ŋgɔ hã o afɔɖeɖea suetɔ keke nyo afɔɖeɖe aɖeke yike meli o haleluya ta míame ɖo míetsi nɔnɔme ma me ɖo mahi nu ma me aɖe nye nu vɔ̃ ene lé ɖokuiwo ne va nu ya ɖe ao nyemete dzudzɔ go lo tsia medze agbagba ʋuu egblɔ ɖe ɖokuiwo eye ne le ɖokuiwo kpɔm be nenema nele ko la nenema ko nanɔ ema Gake ne aɖe afɔɖeɖe gbãtɔ yi ke enye be nàtrɔ wò susu eye nètrɔ wò susu ku ɖe nɔnɔme ma ŋutia, àkpɔ be tɔtrɔ ava na wò. Tɔtrɔ geɖe ava na wò ŋutɔŋutɔ. Tɔtrɔ ava na wò le mɔ geɖe nu ne àtrɔ wò susu. Wò su Biblia be trɔ wò nɔnɔme to wò susu ƒe yeye wɔwɔ me. Egɔme nye be ɖe susu xoxo aɖe le mewò eye wolé wò ɖi elabena exɔe se wò me xɔe se wò nɔnɔme me nèle fia le go ɖe sia ɖe me srɔ̃ɖeƒewo ganyayo lãmesẽwo wo wo katã wonye ɖeɖefia wò susu yi le tame na wo nu yi dzi nèxɔ se ta ne abia wɔ susu yeye egɔme nye be nu yeye aɖe nage ɖe tame nɔ gɔmese yeye aɖe abe le wovavam nɔ fia nasu asi o ne ekema su asi o la ke ate ŋui ado go le nɔnɔme ma me. Ne nu yeye yi ke edzidzim be neva eme nekɔ susu ma tɔgbi de emea, ekema wò nɔnɔme hã atrɔ asɔ kpakple wò susu. Elabena ɖe elɔ̃ o, melɔ̃ o, wò ŋutilã blibo la katã, wò agbenɔnɔ blibo la katã, ewɔna dɔ tso eme, wò susu, Wò gbɔgbɔ gɔ̃ hã wò susu ɖena tsi de ŋuti wɔna dɔ ta. Ne ègbe be yematrɔ ale yebuna tame oa, ekema wò nɔnɔ hã metrɔtrɔ go eye màte ŋu atrɔ wò tamebubu ne kpɔtɔ gale nuyiwo nèsena tsã eye wòe be woɖu dziwò nègbɔdzɔ nèle lãmesẽ me meŋgɔgbe yim o. Ne kpɔtɔ gale nu mɔ se ma, asesẽ be wò susu natrɔ. Ta ne èdi be wò susu natrɔ ekema nàtrɔ nuyiwo sem nèle. nu yiwo xlẽm nèle nu yiwo kpɔm nèle edze yiwo ɖom nèle haleluya ewɔe ma edze ɖo ŋku ɖe ale yi gavmenta ƒe nɔnɔmewo na be ghana sesẽm alo wò dukɔ me sesẽm amerika sesẽm ne ta mebum nenema ɖe ekpɔa asesẽ na wò be nàkpɔ nɔnɔ mɔkpɔkpɔ mɔnukpɔkpɔ geɖe yehowa opportunity eye woƒo xlã wɔamewo kpɔ go kuxiwo ko nanɔ kpɔkpɔm Kuxiwo, nu yi ŋu bum nèle ɖe, enu madzɔ ɖe dziwò kpɔa? Ɖo mele ta me bum ɖe eŋua ɖe ŋuti be yeaƒle alo nane hẽ madzɔ eŋu ya medzi be maƒle yi ko. Akpɔ be ne èɖo ŋu yina teƒe aɖe kpɔ be eŋu ma tɔ ŋugbi sɔ nànɔ kpɔkpɔm le mɔ dzi. Biabia be xoxoxo ɖewo melia, woli, wò susu metrɔ ŋu tame kpɔna wo tsã gake eyi nèwɔ susu srɔ̃ be a nu ya dim mele ya sɔ ko nànɔ kpɔkpɔm. Ta ne edzi be etsi be edzi be nɔnɔme ne trɔa trɔ wò susu. O viwo trɔ susu ku ɖe viwo ne viwo kpɔ be viwo nye ɖevi baɖa alo wo ŋutɔ ɖokuiwo kpɔ be ame baɖae nye ame vɔ̃ɖi menye o ame gbɔdzɔe menye woɖu dzinye xoxo dɔlekuie menye ne ezu ɖokuiwo kpɔm alea nenema ko nanɔ ema. Ale nèbuna tame. Romatɔwo tae de kpukpuiwo kple wuiɖekɛlia. Romatɔwo tae de. Kpukpui ewolia gblɔ be, Yesu ku na nu vɔ̃ zi ɖeka, eye nu vɔ̃ megakpɔ ŋusẽ ɖe edzi o, eye wòle agbe hena dzɔdzɔenyenye. Kpukpui wuiɖekɛ be, Eya ta miwo hã mibu mia ɖokuiwo be mieku na nu vɔ̃. Mieku na, mibu. So, ta ele na wò be nàbu ɖokuiwò nenema, nàkpɔ ɖokuiwò nenema. Eye ne èwɔ Kristo ko, kpɔ ɖokuiwò le Mawu ƒe Nyaa ƒe ɖoƒe me. Haleluya! eye nèzu Kristotɔ bibla be ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Ta nèkpɔ ɖokuiwò be enye la, nuwɔwɔ yeye menye. Nuvɔ̃ mekpɔ ŋusẽ ɖe dzinye o. Eye ɖo mahe nɔnɔmetata gbegblẽ kpɔkpɔe vivina nɔ. Ɖokuidzimaɖumaɖue le fu ɖem na wò. Edze nanye be Mawu ƒe gbɔgbɔ le mewò, ebe ame si le mewò la, etri akɔ wu ame si le xexeame. Be viwo miawo la, mieɖu wo dzi, mieɖu wo dzi. Ame si le xexeame, mieɖu wo dzi, elabe ame si le mewò la, etri akɔ. Ne aƒe de eme be ɖe nye dzi ɖu la akpɔ be nuwo katã dze dzi na ena dɔme ena nudzraƒe ŋutɔ ɖokui kplɔ enya be eme anɔ na godo ele mɔ kpɔm na nu nyui enu nyuiwo gava mɔ me nɔ ne le mɔ kpɔm na nu nyui gbegblẽ va ɖe nu yɛ dzɔna be agblɔ be kaba menye heya mele mɔ kpɔm na ya do go ɖa kaba le nye mɔ dzi gake ne le mɔ kpɔm na gbegblẽ no va be ame gblẽ la megblẽ lo megblẽ be heya kpɔ heya ko dzɔdzɔ ge ya eye ne le mɔ kpɔm na ko la ava me na o Amudzɔdzɔ ƒe mɔkpɔkpɔa eno matsi o. Eye nɔ Kristo zɔ ame dzɔdzɔe. Eye nele mɔ kpɔm na gbegblẽ ka ele ŋutɔ gbɔ. Nu ke nele mɔ kpɔm na. Oo esrɔ̃ɖeƒe ame dzi dze go. Medzi dze ge na o hã. Medzi dze ge o. Elabena wò ŋutɔ medzi be ne dze dzi o. Wò susu mea medzi be ne dze dzi o. Ah dɔ ya la awɔ asi gbea wokɔ dzo. Wò ame ɖe kɔ asi yio dzo. Nya si me ŋgɔgbe yi molo. Eh me me yi ge hã o. Ame aɖe vinye wɔm la awo eŋlɔ be wo ŋutɔ viwo yɔ be tagbɔ kokotɔ movitɔ yakame me nanake zugo ŋutɔ gblẽ ne ŋutɔ yɔm nenema gbe sia gbe adzoglie ne fia si xoxo nenye egblɔm nenema gake mɔ kpɔm be ɖevia netrɔ awo la trɔ susu ku ɖe ɖevi ma ŋuti trɔ susu ku ɖe wo nɔnɔme ŋuti trɔ susu ku ɖe wo dɔwɔna ŋuti Trɔ susu. Ne àwɔ susu yeye to Mawu ƒe Nya me, to nya nyuia sese mea, ade dziwò. Ta wò dzeɖoɖowo natrɔ. Exɔlɔ̃ aɖewo dze be nàɖe asi le wo ŋuti elabena dze aɖewoa, na ɖewo medzi wo de ge o. Ta do le wo gbɔ. Ɖe fa dzi mɔ aɖe nu ko nàɖe se game kpoo ɖe ɖokuiwò le kame. Ɖe ɖokuiwò le game. Ta ne èkpɔe be yi le babla aɖe mea, àte ŋu aɖe ga ɖokuiwò ne àtrɔ wò susu. Biblia nya mí be Yesu yi ayra me vi le afi ma. Woƒo fi dem, woƒo fi dem. ɖetugbuivi aɖewo wonɔ mía tsɔtsi wo o kaka wodo asi ɖe dzia wodze anyi ho amisisia gbesiagbe woka tumo woka be ɛ ɛ kasusu kple dɔyɔyɔ ye meva ɖe nufiafiawo ku ɖe ame siwo nye le kristo me kplɔ eye wonya se gɔme womegadze anyi o woka womegatu ka o elabena biblia nya be ame dzɔdzɔe ƒe katutu vana to si dzedze me haleluya woyra o menye ame gblɔe nenye o Moƒo fi de wò lo, yayra mee nènye, ŋgɔgbe yi nye tɔ, lãmesẽ nye tɔ, viwo le ŋgɔgbe yi, srɔ̃ɖeƒe, bu tame, takpɔkpɔ be ye nu nyuiwo xlẽm, ye nu nyuiwo sem, ye nu nyuiwo kpɔm. Nu yiwo dim nèle aƒe dzewo nàɖo, xɔlɔ̃ mawo tɔgbiwo, wɔna mawo tɔgbiwo nàyi, mèganɔ teƒe yiwo mehiã dem o. Mawu nayra wò, elabena ne èɖe afɔ yewo tɔgbia, tɔtrɔ gã ava wò agbe me. eye akpɔ be fie ne susu be tsia adzo ayi ŋgɔgbe mawo nayra o ɖo ŋku dzi be nama video kple ame ɖe eye na subscribe amen